Ro vuwa ri vha ri hone, vhutshilo ho ḓala kha riṋe, mutakalo wo ḓala kha riṋe, a ri na mbilaelo, a ri na u gungula, ro ḓala dzindivhuwo na dzithendo dzine ra dzi suma khotsi ashu vha ṱaḓulu. Ri kha ḓi vha vhane vha vha hone, ri kha ḓi vha vha tshilaho, ri kha ḓi vhaliwa kha mbalo ya vhane muya na ṋama zwi tshe huthihi. Kha ri rende Khotsi, ri hulise khotsi ashu vha ṱaḓulu, nga dzimbilu dzashu dzoṱhe ri takalele heḽi ḓuvha ḽe Murena vha ri tonda ngaḽo. Ndi khou vha ramba uri ri ḓiphiṋe, hu na luimbo. Kho lu nga tshikhuwa lune lwa ri I am not forgotten lu vha lu tshi khou amba uri a tho ngo hangwiwa, vhone a vho ngo hangwiwa, Mudzimu ha ngo vha hangwa, Mudzimu ha ngo vha ṱutshela, ha ngo vha furalela, u kha ḓi vha ḓivha. U vha ḓivha na nga dzina, u vha ḓivha na nga vhubvo, u vha ḓivha nga tshiṅwe na tshiṅwe tshavho. A ro ngo hangwiwa, kha ri takale ri pembele. ri hulise khotsi vha ṱaḓulu roṱhe arali vha sa khou ḓivha maipfi nga tshikhuwa vha songo vha vhilela kha vha imbe vhone vha muyani vha rende khotsi vha ṱaḓulu vha lungulule muya wavho u loshe u khotse khotsi vha ṱaḓulu vha songo vhudzisa fho tshikhuwa ni sa tshi ḓivhi no kho maipfoni ni sa pfi kha vha imbe muyani wavho vha imbe muya wavho ya tshi ḓivha tshikhuwa hetsho

Ḓuvha ḽe vha ḽi ita vhe na riṋe muhumbuloni wavho, uri ri ḓifheliwe. Ri amba sa muphisalemana ri thi, Fhedzi u renda Yehova, thendo dzawe a dzi fheli mulomoni wanga. Ri ramba vhoṱhe ra ri, Ḓani ri rendisane Khosi ya ṱaḓulu, Khosi ya mahosi, Mutshidzi washu, Mulweli washu, Mulamuleli washu, Ene a retshedza matshilo ashu. Ri khou livhuwa Khotsi vha ṱaḓulu. uri na shango a vho ngo ḽi hangwa vhathu vha vha vha vha hangwa a vho ngo hangwa tsiko yavho ri a livhuwa ndamulelo ine vha khou i livhisa kha tsiko yavho u bva ya shango ḽa thoma u ya he ḽa guma ri khou livhuwa nga dzina ḽa yesu u lamueliwa kha iḽi dwadze tshifu ḽe ḽa vha khotsi anga vha ṱaḓulu ḽo no tou ḓifha maanḓa ri khou livhuwa uri tshitzhili hetshi Maanḓa atsho o fhela. Ri khou livhuwa nga dzina ḽa Yesu uri vhe vha vho kavhiwa vha khou vhofholowa, vho lamulelea, vha khou vha vha fholaho, vhutshilo vha dovha vha vha naho. Uri Khotsi anga vha ṱaḓulu vha fhedzise maḓuvha avho a kha vhutshilo vhuno vha tshi khou renda na u bula zwivhuya zwao. Mange zwiḽa zwo mu fhisela mara a thi ngafhi, ndi ḓo tshila nda ḓivhadza vhugala na u lulama ha Yehova. o livhuwa khotsi anga vhaṱaḓulu uri na vhane vha vha vha tsini na avho vho kavhiwaho ri livhuwa uri tshanḓa tshau tsho vha fhelela tsho vha tsireledza a vha nga kwamei nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu ri khou livhuwa uri riṋe sa kereke yau a wo ri hangwa u na riṋe mihumbuloni yau vhathu vhau vhoṱhe tsiko yau u nayo mihumbuloni yau Ri a u renda, ri a u khoḓa. Ri khou livhuwa tshifhinga tsha u ṱanganedza fhungo ḽavho zwa zwino. Fhungo ḽavho ndi tshithu tshi tshilaho nahone tshi shumaho. Vhone vha amba vha ri, Ndi dzule ndo fhaṱuwa, ndi tshi lwo ita zwe nda amba ngaḽo uri ndi zwi vuledze. Ri dovha ra livhuwa u ḓivha zwa uri vhone vha ya zwi kona u simesa u kala u shuma u fhirisa zwine ra humbela na zwine ra humbula zwone nga maanḓa a Ipfi ḽavho nga muya wavho une wa khou shuma kha matshilo ashu. Ri rabelela muthu muṅwe na muṅwe zwa zwino. uri ndi ifho hune vha vha hone fhungo ḽau kha ḽi ṱavhese tshedza matsheloni avho ḽi ṱavhise ndamulelo na vhuḓi hau kha muṅwe na muṅwe ndi khou livhuwa nga dzina ḽa yesu vhuḓodzo vhune ha vha kha fhungo heḽi na vhuḓodzo vhune ha vha kha nṋe zwa zwino nga dzina ḽa maanḓa ḽa yesu khristo ri ṱanganedza fhungo ḽau nga mbilu dzo takalaho dzinani ḽa yesu ri a u hulisa ri a u renda ṋe mukhethwa ri khou livhuwa mufunzi makone Ani a zwi kona u ri dededza kha nḓila dzoṱhe dza mafhungo ngoho nga dzina ḽa Yesu Kristo. Amen. Murena kha vhashudufhadze hanefho hune vha vha hone musi ri tshi khou yo u ḓifheliwa nga fhungo ḽa ḓuvha ḽa ṋamusi um ndi khou tama uri hanefho hune vha vha hone vha zwi ḓivha zwa uri Mudzimu vha kha ḓi vha vhavhuḓi, vha kha ḓi vha wa lufuno lu mangadzaho, vha kha ḓi vha khakhulunoni, zwoṱhe zwi kha ḓi vha nga fhasi ha ndango yavho. A huna tshine tsha vha khou vha kanganyisa, a huna tsho vha suvhaho, a huna tshine tsho vha xelaxela, tshiṅwe na tshiṅwe tshi khagala phanḓa ha maṱo avho. A vhe vha zwi ḓivhe, ndi Ramaanḓa oṱhe, ndi Mukona zwoṱhe, ndi Mulea vhuṱolo, ndi Randalamo, ndi Ṋemulalo. Ndi ene ane a vha mathomo na magumo a tshiṅwe na tshiṅwe. Ndi ene muṋe wa tshifhinga, ha vhusiwi ngatsho u tou tshi vhusa. Ndi ene muṋe wa mathomo, o vha hone mathomo a sa athu vha hone. Ndi muṋe wa magumo, u hone na phanḓa ha magumo. Mudzimu a sa sedzi nṱha ngauri nga nṱha hawe a hu tshe na tshiṅwe tshine tsha vha nṱha, zwoṱhe u zwi sedza. Ngauri ndi zwe a tou zwi shuma, a zwi bveledza nga zwanḓa zwawe. Ndi ene ane Yesaya muporofita a tshi mu amba a ri, O ṱharamudza makole vhunga nguvho, dziṋaledzi o dzi ṱoma u fana na musi muthu a tshi khou tou ṱoma gulupu vhudzuloni hayo. Ndi ene muṋe wa ḓuvha, ndi ene muṋe wa ṅwedzi. Ndi Ene Muṋe wa dzithavha, ndi Ene Muṋe wa milambo, ndi Ene Muṋe wa mutshatsha wa zwoṱhe zwi tshelaho, ndi Ene Muṋe wa riṋe vhathu. Musi ri tshi tshila, ri tshi tshimbila, ri tshi vha hone, ndi nga Ene. Ri khou amba Ramaanḓa oṱhe, Mukonazwoṱhe, ane vhone hezwi musi vha khae, hu songo vha na tshiṅwe tshithu tshine tsha nga vha shushedza. I nga vha heyi COVID-19 i songo vha shushedza, ngauri Mudzimu ane vhone vha vha khae u nṱha, u nṱha, maanḓa awe a nṱha u fhira. zwine ya vha zwone ri khou livhuwa uri ndi ene ane ḽifhasi ḽoṱhe ḽa lamueliwa ngayo mutshatshama wa zwoṱhe zwi tshilaho zwi lila zwo sedza khayo vhathu vha lila vho sedza ene zwipuka zwi lila zwo sedza ene kha vha ḓo vhone vhuhulu hawe u fusha tshiṅwe na tshiṅwe zwoṱhe u ya zwi ṱhogomela zwiṋoni u zwifha zwiḽiwa dzinzie u zwifha zwiḽiwa masunzi u afha zwiḽiwa dzikhovhe dzi dzulaho maḓini u dzifha zwiḽiwa riṋe vhathu u ri fha zwiḽiwa tshiṅwe na tshiṅwe tsho lavhelesa khae na miri i tshi langaya kha ri mu rende ri mu hulise mbiluni dzashu ro ḓala takalo ri tshi ḓivha zwa uri ri kha mulamuleli ri na khotsi nṱha ha vhokhotsi vhoṱhe ri na khosi ya mahosi ri na murena wa marena ri na khotsi ya vhokhotsi ene ane a vha muṋe washu ane a vha fulufhelo ḽashu kho vha rambo ri ṱuwa roṱhe ri ya ḓafulani ya fhungo hafha ri ḓiphiṋe nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu khristo kha vha thetshelese mafhungo ayo vho takala ndi mafhungo a no khou bva kha khotsi wavho vha sikaho vhane vhone vha vha ḓivha vha vha ṱalukanya haleluya ndi khou vha rambo ri ye kha bugu ya dzi pisalema kha ndi ri sathu ya kha dzi pisalema ri ye kha bugu ya muporofita yesaya yesaya ndimo ya 49 ri ḓo ya roṱhe ri dobe hafhaḽani kha farese ya fumiraru ri tsele fhasi nayo zwiṱuku ndi yesaya 49 ri thome afhara kha farese ya fumiraru kha vha ḓo pfa i ri ḽiṱaḓulu nga ḽi fhululedze ḽifhasi ḽi pembele Inwi dzithavha, imbani ni tou ṱavha mukosi, Muṋe washu u khou fhumudza lushaka lwawe, vhathu vhawe vho tambulaho u ḓo vha pfela vhuṱungu. Kha vha pfe! Muporofita Yesaya o hwalwa nga muya wa Mudzimu u hweswa maipfi khea ane a bula uri ḽiṱaḓulu nga ḽi fhululedze, ḽifhasi ḽi pembele. Vha nga ḓivhudzisa zwa uri, Ḽiṱaḓulu ḽi fhululedza mini? Ḽiṱaḓulu ḽi fhululedza khaṋo ya shango. Ndi zwo zwine vha tshi vhala kha bugu ya Mateo, Ipfi ḽa Mudzimu, Mateo 15. Ipfi ḽa Mudzimu ḽa amba uri hu na dakalo ḽihulu hangeini ṱaḓuluni musi muita zwivhi muthihi a tshi rembuluwa. Zwi amba uri ḽiṱaḓulu ḽi dzula ḽo ingamela mishumo ine ya khou vuledzwa, ya khou bveledzwa fhano shangoni nga muya wa Mudzimu. Musi mbilu dza vhathu dzi tshi ṱanganedza mafhungo maḓifha, dza rembulutshela ha Muṋe wa vhoṱhe, Musiki wa zwa ṱaḓulu na zwa fhano na fhasi, musi vha tshi dzhia Yesu a vha Mutshidzi wa matshilo avho, Ipfi ḽa Mudzimu ḽi ri, Ḽiṱaḓulu ḽi a fhululedza, ḽi a takala. Ndi zwine ngazwo hafha vha khou pfa hu tshi pfi, Ḽiṱaḓulu nga ḽi fhululedze. Ni pembele. Ni fhuhuledza mini zwivhuya zwine Yehova a tama u zwi vhonadza kha shango? Ḽiṱaḓulu a ḽi fhululedzi kha zwo vhifhaho, ngauri zwi takadza Mudzimu, a si musi vhathu vho lemelwa vha tshi khou gomela. Zwi takadza Mudzimu ndi zwa musi vhathu vha tshi rembuluwa vha ri, Hei ha vho na Mudzimu o ri sikaho, ane ra tshila zwi tshi bva khae, ane naho zwa tou vhifha hani, zwa tou konḓa hani, a hu na hune ra shavha ra nga shavhela hone ri shavha ri tshi shavhela khaye halleluya ndi hezwiḽa zwine a nga vha muita zwivhi a nga vha mutshinyi o tshinyiwa mini hu pfhi kha shavhe a shavhele mudzimuni vha humbule zwe yesu a ita hangei kha bugu ya mateo 11 vha tshi vhala kha vesi 28 na 29 musi a tshi a kamisa zwanḓa ri iḓani ha nṋe noṱhe no netaho no lemelwaho nṋe ndi ḓo ni rula ndi ḓo ni awedza yeneyo khuwelo mungo wayo u kha ḓivha hone na ṋamusi musi ḽifhasi ḽi tshi lavhelesa khae musi riṋe vhana vha vhathu ri tshi lavhelesa khae musi ro lemeliwa ri tshi lavhelesa khae ndi zwone zwi takadzaho mudzimu ndi hezwi zwine bivhili ya ri ḽi ṱaḓulu nga ḽi fhululedze ḽi pembele hapfi dzithavha imbani tou ṱavha mukosi muṋe washu u khou fhumudza lushaka lwawe kha tshifhinga tshetshi mudzimu u khou fhumudza shango u khou fhumudza lushaka lwawe u khou fhumudza vhathu vhawe ndangulo yawe u khou i vhonadza mashango nga vhuphara uri ndi ene mudzimu a yeṱhe ane avha na ndamulelo hune vhathu vha guma hone mudzimu u thoma hanefho Zwine zwa bala kha vhathu, kha Mudzimu zwi a konadzea. Vhathu vho lila u tou bva kha dzivhege dzo fhiraho nga mutsiko hoyo. Vha lila, Yehova a pfa tshiilwa tshavho. Ende ndamuelo ri khou thoma u i pfa, yo no vha hone. Riṋe ri tendaho ro dzhia vhuimo ha u tou renda na u khoḓa na u livhuwa zwa zwino. ri khou livhuwa uri jehova vha khou shuma jehova vho no thoma u vhonadza vhuhulwane havho kha dzitshaka dzoṱhe kha vhahulwane na vhaṱuku kha vhapfumi na vhashai kha vhakololo na vhasiwana kha vhanṱha na vhafhasi kha mirafho yoṱhe yehova vho no thoma u ḓivhonadza uri ndi vhone vha vhoṱhe vhane vha na ndamulo ya ḽifhasi ngori vho to ḽi ita ndi ḽavho na zwoṱhe zwi renga ngomu hazwo haḽo ndi zwavho kha vha thetshelese tshi ya phanḓa hu pfi vhathu vha tsiyone vho ri muṋe washu o ri ṱutshela muṋe wa zwoṱhe o ri hangwa ndi khou ṱoḓa uri vha pfesese fhungo iḽi ḽa uri mudzimu ha ri hangwe khotsi ashu ha ri hangwe tsiyoni ndi tshifanyiso tsha kereke kereke i nga ri Yehova o ri hangwa. Yehova o ri ṱutshela. Yehova o ri sinyutshela. Jehova o ri furalela. Hu pfi kereke vha Tsioni vho vhuya vha amba vha ro furalelwa nga Yehova, ro ṱutshelwa nga Yehova. Yehova o ri hangwa. Kha ri pfene muṋe a tshi fhindula hafha kha vesi 15 kha vha ḓo lavhelesa hafha kha Bivhili yavho kha vesi 15 hu pfi ene a fhindula a ri. Naa musadzi a nga hangwa lushie lwawe a si fune ṅwana we a tou mu beba? Nangwe mme o hangwa ṅwana wawe, nṋe ndi nga si ni hangwe. A vha pfe nḓila ine Yehova vha fhindula ngayo. Vha ṋea muthu tshifanyiso tsha zwithu zwine zwa vha tsinisa nae zwine a nga kona u zwi pfesesa, uri mme o bebaho ṅwana. o bebaho Lushie a nga si kone lu hangwa. Ndi mme a songo bebaho. Ndi humbula mafhungo aḽa a vhaḽa vhomme vhavhili vhe muṅwe mme a vhulaya ṅwana wawe, vha ya phanḓa ha khosi Salomo, ho sala ṅwana muthihi we a vha a tshi khou tshila. Vha tshi khou mu lwela uri kha vhe wanga, Salomo a dalelwa nga muya wa Mudzimu wa mu fha vhuṱali uri a lamukanye havha vhafumakadzi vhavhili vho ḓaho na havha vhana. Houḽa muṅwe mufumakadzi, Salomo a ri, Ee, iwe u khou ri mini? Houḽa a ri, Ha, nṋe ndi khou ri hoyu ṅwana vhone kha vha tou dzhia banga. vha mu pandule nga vhukati ri wane luvhavhi na hoyo a wane luvhavhi ngauri hola o vha a ene o fhewaho nga ṅwana a vha tshi khou ri na hoyo kha feliwe ri fane ngauri ene o eḓela kha ṅwana a vhulaya ṅwana wawe houḽa mme a ṅwana a tshi fhindula ri hai zwo ralo i khosi vha songo pandula ṅwana nga vhukati kha vhanambi vha to mu fha zwawe hoyo houḽa ri ee u ya ḓa kha nṋe khosi ya zwi vhona zwo ri o oh. mme a ṅwana o bebaho ndi hoya no khou hana ṅwana a tshi fa a huna mubebi ane a nga tenda ṅwana wawe a tshi vhulaiwa o lavhelesa nga maṱo ṅwana wa to mu hwala miṅwedzi miṱana miṋa yoṱhe a mu lavhelesa nga maṱo a pfa hu si na tshine tsha mu ritha nga ngomu awe a tshi khou ṅwana a tshi khou vhona ṅwana wawe a tshi vhulawa a nga si zwi ite ngo to ralo Jehova u ri, Kha vhe ni Tsioni vhane na khou ri, Jehova o ri hangwa, o ri furelela, o ri livhala, a ri, Naa mme a nga hangwa lushia lwawe naa? A ri, Naho zwi tshi nga konadzea kha muthu, ngori muthu u ya hangwa, vha a zwi ḓivha, muthu u ya hangwa. Hu na vhathu vhanzhi vhutshiloni vho hangwaho, vho hangwa Muvhumbi wavho, vho hangwa zwe Mudzimu a vha itela zwone, vho hangwa he Mudzimu a vha phulusa hone. Vho hangwe Mudzimu a vha ṱomola hone. Vhaṅwe vhathu musi vhe mathadani vho vhona mafulufhedziso a vha a ṋekedza vha ri, Ngoho nṋe Murena vha tou nthusa, nda vhona Mudzimu ndi ḓo mu shumela. Ngoho nṋe Mudzimu vha tou nṱomola vha mbvisa kha hezwi, ndi ḓo ita zwi mangadzaho nga ngomu nḓuni yavho. Vhaṅwe vho no hangwa. Tshiṅwe tshifhinga vhathu musi zwo no vha nakela, vha a swika hone na nḓuni ya Mudzimu vha wana vha tshi vho tou ya nga tshidola. Na u tou shumela Mudzimu u wana zwo no vha kule navho, vho no vha bizi na zwithu zwavho. Vhathu vha a hangwa. Mara hafha Yehova u ri, Hai! Naho arali mufumakadzi a tshi nga hangwa ṅwana wawe, nṋe Jehova ndi nga si hangwe. Riṋe sa vhathu ri a hangwa. Mudzimu zwo vhuya zwa tou mu kombetshedza uri a ambe na Mushe hangei kha bugu ya Deuteronomy chapter 8 musi vha tshi i vhala. Vha i vhala u thoma zwavhuḓi hanefhaḽa kha verse 11 vha tshi khou tsa nayo. O ri khavho, Vhini musi no no swika hangeini shangoni ḽa mafulufhedzo, ḽe nda fulufhedzisa vhomakhulukuku wa vheiwe? shango ḽine ḽa yela mukhana notshi a tshi khou sumbedza ḽi na ndimo ḽi shango no fuwa ḽi a fuwea a ri ni ḓo fhaṱa dzinnḓu dzavhuḓi musi no no fhaṱa dzinnḓu dzavhuḓi kholomo dza vha dzo no anda zwithu zwi tshi khou tenda na musuku na masaṱhani nazwo ni songo nkhanga vhathu vha hangwa mara kha vha pfhe mara mudzimu uri naho mme a ṅwana a tshi nga hangwa ṅwana wawe nṋe jehova ndi nga si hangwe ndi khou ṱoḓa vha ṱuṱuwedza uri vhone mudzimu ha vha hangwi vhone vha nga ḓi mu hangwa habe tshiṅwe tshifhinga vha hangwa no tou vhala bivhili vhone tshiṅwe tshifhinga vha hangwa no tou rabela vhone tshiṅwe tshifhinga vha to hangwa no tou livhuwa u tou livhuwa uri ndo vuwa ndi hone ṋamusi u tou livhuwa ndi na maṱo a no khou vhona u to livhuwa ndi na nḓevhe dzi no khou pfha u to livhuwa ndi na milenzhe ine ya kha ḓi tshimbila u to livhuwa uri ndi na zwiḽiwa zwine zwa kha ḓi vhone ḓafulani yanga u to livhuwa uri ndi na mushumo wo une wa anda ṅwedzi u tshi fhelela kona hola vha hangwa no to livhuwa uri ndi khou hola mundende u to hangwa uri ṅwananga wa nda mu beba u na tshelede ine muvhuso wa khou muvha vha vhona tshiṅwe tshifhinga vha tshi hangwa u to zwi livhuwa zwe zwithu ngauri vha vha tshi kha ṱoḓa zwithu zwinzhi sa muthu mara jehova uri nṋe jehova a thi nga u hangwi kha vha ḓo ri ameni vha hanefho na vha hone vha ambe vha ri yehova ha nkhangwi kha vha dovhe vha ambe vha ri yehova ha nkhangwi ai kha vha dovhe futhi vha ri yehova ha nkhangwi ngori yehova a nga si vha hangwe haleluya kha bva ri tshi isa phanḓa afha uri ndi nga si u hangwe iwe jerusalem u khou amba kereke yau kereke yau ndi yavho vho tenda u bva swiswini nga u ṱanganedza murena yesu vha ṱaluwa nga tshedza tsha u tshidziwa ndi vho bebiwaho hafho kha vha pfha uri mini kha vhone sa mutendi kha vhone sa ṅwana wa mudzimu kha vhone vho ṱanzwaho nga malofha a murena jesu kha vha pfha zwa uri mudzimu uri mini uri ndo ṅwala dzina ḽau nga ngomu ha zwanḓa zwanga Ndo ṅwala dzina ḽau nga ngomu ha zwanḓa zwanga. O tou ṅwala nga u tou kora, vha khou zwi vhona zwithu zwo tou koriwaho kha tombo, not zwo tou nambatedziwaho kana zwo ṅwaliwaho nga marking pen. I nga ḓi vha marking pen ine ya pfi ndi permanent ink. Ha khou amba hezwo zwo ṅwaliwa nga Martin Penny uri ndo to u kora nga ngomu ha zwanḓa zwanga tshithu tsho koriwaho a tshi phumuei ngauri tshi dzula tshi hone zwi amba uri vhone vha dzula vhe mihumbuloni ya mudzimu 24/7 mudzimu u dzula khou elekanya ngavho u dzula khou humbula ngavho o mangadza vhaisraele musi vha hangeini vhuthubyani babele ho no ḓa vhaporofita vhanzhi vha porofita mafhungo a u zwifha vhaṅwe vha ri ṅwakani ni ḓo bva vhaṅwe vha ri u to sala kufhinganya ni ḓo bva hafha jehova a ruma muporofita jeremaya a ya khavho a ri swike u ambe na vhathu vhanga u vha vhudze uri ngelekanyo dzine nda khou vha humbula ngadzo nṋe muṋe ndi a dzi ḓivha a si dza u vha vhaisa vha ḓivha na zwino ri kha enei ḽigaḓa na i shiashia ine shango ḽo lavhelesa nayo ngelekanyo dzine mudzimu a khou ri humbula ngadzo u a dzi ḓivha a si dza u ri vhaisa ndi zwone vha nga ri a zwi vhavhi na hezwi zwithu sa kereke ri si tsha kona u ṱangana A zwi vhavhi na zwezwi ri sa kona u ya mavhengeleni nga u funa. A zwi vhavhi na zwezwi ri sa kona u bva miḓini yashu. Ngelekanyo dzine Yehova vha khou ri elwa ngadzo vha ya dzi ḓivha a si dza u ri vhaisa. Ndi dza u ri fha vhumatshelo havhuḓi na fulufhelo nahone vha ri musi ri tshi vha vhidzela vha a ri pfa. Riṋe ro no vha vhidzelwa u bva tshe zwa thoma, vho no ri pfa, na phindulo ri a ḓivha zwa uri ro no vha nayo. Naho ri sa athu tou i fara nga tshanḓa, ri sa athu zwi vhona nga maṱo, ri a zwi ḓivha zwa uri Yehova vho no thoma u shuma. Kha vha ḓo ri, Haleluya! Ṅwana wa Mudzimu, Yehova vho no thoma u shuma! Vhone musi vha tshi rabela u bva nga musi, vha songo tsha rabela sa muthu a sa tendiho, sa muthu a si na nḓivho. Kha vha rabele vho ima kha vhuimo ha uri, Yehova vho no fhindula kale, tshililo tsha shango vho no tshi pfa. ndangulo yo swika heyi covid-19 yo fa yo no ngalangala kale vho kavhiwaho ngayo vha khou fhola vha sathu kavhiwaho ngayo a i tsha ḓo vha ita tshithu mashango o dziḓa u dziḓa hone ho pfala ṱaḓulu yehova o imisa tshanḓa tshawe uri hu vhe na ndamulelo shango ḽi vhe na vhudziki ḽi vhe na mbofholowo vhutshilo vhu vhe havhuḓi dzina ḽa mudzimu kha ḽi rendiwe vha tshivhala uri ndo u ṅwala nga ngomu ha zwanḓa zwanga vha ḓivha ha khou ri ndo u ṅwala nga fhasi ha milenzhe yanga ha khou ri ndo ndo u ṅwala nga fhasi ha magando anga ha khou ri ndo u ṅwala nga fhasi nga murahu muṱana wanga uri ndo u ṅwala nga ngomu ha zwanḓa zwanga zwanḓa zwa mudzimu zwi imela ndondolo zwi imela ṱhogomelo zwi imela u dudedza zwi nga zwanḓa zwa mme musi a tshi fara lushie Lushie lu a pfa vhududo. Lushie lu a pfa u kuvhatedzwa. Lu a pfa lu safe, lwo tsireledzea. Lu a fhumudzea lwa pfa uri, Arali ndo fariwa nga zwanḓa zwa mianga, a hu na tshi ḓaho. Na vhone vha zwanḓani zwa Mudzimu wa ṱaḓulu-ṱaḓulu, a hu na tshi ḓaho khavho. Ṅwana wa Mudzimu, kha vha dzule afho hune vha vha hone, muya wavho u fhumule, muya wavho u rotholelwe. Vha ḓivhe zwa uri. Yehova o nndavheledza nga iṱo ḽavhuḓi. O nndavhelesa nga iṱo ḽa u mpfuna, iṱo ḽa u mmbavhalela, iṱo ḽa ṱoḓa u ntsumbedza vhuthu hawe, iṱo ḽa ṱoḓa u ntsumbedza vhuhwavho hawe, iṱo ḽa ṱoḓa u ita uri ndi vhone vhuhulu ha tshilidzi tshawe. Ndi ḽone iṱo ḽine Yehova o vha lavhelesa ngaḽo. Ndi zwine ngazwo na ane a nga vha a kule na nḓila ya Mudzimu, Mudzimu u mu ṱoḓa a tshi vhuya tsini, ngauri ha ṱoḓi na muthihi a tshi ya a lovha a siho tshanḓani tshawe. Kha vha thetshelese ri tshi ya phanḓa hafha, hu pfi, vhane vha ḓo u vusa vho no vha nḓilani vhe vha u phusukanya vha u ṱangula vha ḓo ṱuwa livhalivha u vhone zwi no khou itea vhathu vhau vha khou kuvhangana vha khou vhuya hayani vhoṱhe muṋe washu u ri ndi ya nanga vhutshilo hanga ndi ri u ḓo ṱongisa vhana vhau Unga muselwa o kungela nungo dzawe. Mudzimu hafha u khou amba nga mafhungo a ndamulelo, o ri, Ha nga litshi vhathu vhau vhane a vha funa vha tshi dzula vho khakhelwa. Ndi zwiḽa zwine Ipfi ḽa Mudzimu ḽa ri, Jehova ha nga tendi muvhuya a tshi dzula o khakhelwa. Riṋe ri kha ḓi vha hone sa kereke ya Mudzimu fhano shangoni ri vhavhuya vhawe. Ha nga tendi kereke yawe riṋe vhavhuya vhawe ri tshi dzula ro khakhelwa. Naho maṱungu haya a vha a ḓaho, mara tshine tsha takadza ndi tsha uri as long riṋe sa kereke ya Mudzimu a tshila ri kha ḓi vha hafha shangoni, shango ḽi kha ḓi vha na mbavhalelo. Shango ḽi kha ḓi vha na tshine nga tsireledzea na u tikea ngatsho ndi kereke ya mudzimu kereke ya mudzimu yo imisa maṱungu mahulu na mathaithai mahulu ane diabolo a nga tama uri a bveledze a ita kereke ya mudzimu yo ima sa tshiṱangu yo thivhela hezwo ha hangwi vhavhuya vhawe Vhutshidzi hawe na ndamuelo yawe i ḓo vhoniwa nga riṋe. Ra hulisa Mudzimu, ra mu khoḓa, ra mu hulisa ri tshi kha ḓi vha kha shango ḽa vha tshilaho. Ndi khou ṱoḓa uri ndi vha ṱuṱuwedze uri Yehova ha vha hangwi. Mudzimu ha vha hangwi. tshiṅwe tshifhinga vha nga vha khou ṱangana zwithu zwine vhutshiloni vha pfha u nga ri mudzimu o to khangwa o nṱutshela ha tshana ndavha na nṋe ndi khou ṱola ma vha vhudza ndi vha bvisa maṱudzi yehova ha vha hangwi u na ndavha nao swiswi ḽe vha lavhelesa khaḽo ḽi songo vha ofhisa ngauri bivhili iri muvhuya naho a dzhena swiswini u ṱavheliwa nga tshedza tsha yehova Muvhuya naho a dzhena swiswini, u ṱavheliwa nga tshedza tsheehova. Tshedza tsheehova tshi amba nga lufuno lwawe, tshi amba nga ndamulelo na mbavhalelo i bvaho Mudzimuni. Mudzimu u tama u vha livhanya na zwivhuya zwawe, u tama vhone vha tshi vhona vhuḓi hawe. Ndi khou tama u vha ṱuṱuwedza hanefho hune vha vha hone uri vha songo tenda u furela Mudzimu nga ṅwambo wa vhuṱungu. nga ṅwambo wa maṱhupho, nga ṅwambo wa zwi vhavhaho, nga ṅwambo wa zwi lemelaho, nga ṅwambo wa nyambo khamusi dza vhathu, nga ṅwambo wa zwiimo zwine vha khou vhona zwo vha tanga, vha songo tenda u furela Mudzimu. Mudzimu u na ndavha navho, u a vha funa, ende u ṱoḓa vhone vha tshi ḓa tshanḓani tshawe. Riṋe ro no vhaho tshanḓani tshawe, ri songo tsha tenda u vhilaela nga tshithu, tshashu ndi u isa dzithendo na dzingosha. Ra amba sa muphisela mathihi fhedzi uri, Thi fhedzi u renda Yehova. Thendo dzawe a dzi fheli mulomoni wanga. Ndi ḓo renda Yehova zwino ndi tshi kha ḓi vha hone. Ḓo mu renda nga matsheloni, nda mu renda nga masiari, nda mu renda nga madekwana. Ndi ḓo mu livhuwa ndi sa fhidzi, ngauri u livhuwa Yehova zwo naka. na u imbela dzina ḽawe zwa lini na lini zwezwi ro dzula mahayani ashu zwezwi ri hanefha mahayani tshine ra ita tsho ndi u renda yehova ri mu renda nga matsheloni ra mu renda nga masiari ra mu renda ḽi tshikovhela ra kalwa vhusiku ra mu renda ra ri u wavhuḓi wo sika zwithu zwoṱhe zwithu zwoṱhe zwi zwi tshanḓani tshawe ri ḓifunza na u ḓiṱuṱuwedza renda yehova muya wanga zwa ngomu anga zwi khoḓe dzina ḽawe ḽikhethwa ndi ene a u fhodzaho malwadze au oṱhe a lamulela vhutshilo hau lufuni a u ṱomolo tshikwekweni tshine muvhi a vha o itela uri a u fashe ngatsho yehova u ya ri lamulela nda ndi tshi khou ri khonani yanga ndi vha ṱuṱuwedze kha ḓuvha heḽi vha fare mafhungo a uri nga ngoho yehova ha ri hangwi u ri ḓivha a ri ḓivha na nga madzina U ḓivha na zwine vha khou humbula zwone zwa zwino. U ḓivha na nyimele ine vhone ya vha phanḓa havho. Hape Yehova u ḓivha na vhumatshelo havho. Tshi no takadza ndi tsha uri ḽa matshelo a ri vhileli ngaḽo, nga ḽone vha tsha nga ndi tsha Murena. Ene o no vha phanḓa. Musi riṋe ri afha, o no vha phanḓa. that's wana hezwi a zwi khou mu shusha ṅwaha uyu tshi thoma vhaṅwe vha ri hai wo ri dzumba ro ro lavhelela zwithu zwihulu ee yehova ro ni dzulone o ri prepare riṋe sa tshivhidzo yehova wa amba na riṋe uri vhini bvelani phanḓa kha tshilidzi tshaṋu nga iṅwe nḓila ḓitikeni nga tshanga tshilidzi fulufhelani kha tshanga tshilidzi ane a vha maanḓa a mudzimu ha vha vhukoni ha mudzimu ngauri o vha a tshi zwi ḓivha zwa uri Ri ḓo ṱoḓa tshilidzi tshawe nga nḓila khulu, ende ri khou livhuwa uri ri nga mu bambela u ḽa tshilidzi tshawe. A ri vhilaeli tshithu naho hezwi zwo ḓa zwa rali, ngauri tshilidzi tshawe tsho ri eḓana. Tshilidzi tshawe tsho ri kuvhatedza, tshilidzi tshawe tsho ri fara, a tshi ri ṱutsheli, Ro vhulungea, ro tsireledzea. A hu tshena hune ra sedza hone. Maipfi ane a bva a tshi bva vhukovhela, vhubvaḓuvha, kani devhula kana tshipembe ha tsha ri shushedza. Zwi nga vha zwiporofito, a zwi tsha ri shushedza. Ro no fara tshiporofito tshihulwane tsha uri, A nga vha vhe vheinwi, tshimbilani kha tshilidzi tshanga. Ndi khou ri, vhone, hanefho hune vha vha hone, kha vha khwaṱhe kha tshilidzi tsha Mudzimu, vha khwaṱhe Mudzimuni, ngauri Mudzimu u na ndavha navho. khotsi vha ṱaḓulu ndi ya vha losha ndi vha suma thendo zwikhoḓo na dzi ndivhuwo vhone vha re hone vha ya vha hone vha no ḓo dzula vha hone zwa lini na lini vhone vha songo bebwaho ngauri a vha na mathomo a vha na hone vha guma a vha na mubebi Ndi vhone vho bebaho zwithu zwoṱhe, ngauri zwoṱhe zwo bva khavho, zwo ima ngavho, zwi vhuyela khavho. Ndi khou vha livhuwa uri heḽi shango vho ḓivhadzwa uri ḽi ḓo ṱangana na mini, zwa si vha shushedze, zwa si vha kanganyise. Vho dzula vho ita mbetshelwa ya uri riṋe vhana vho musi ri tshi vhidzelela, ndamulelo yavho i ḓo swikelela matungo oṱhe, na zwino yo no swikelela matungo oṱhe. shango ḽashu ḽi khou fhodziwa nga vhone vharangaphanḓa vhashu vha khou shomedzwa vhuṱali nga vhone uri vha tshimbidze lushaka lwau nga nḓila i takadzaho iwe kereke a i ngo hanganea a i ngo ḓaḓa a i ngo xeletshelwa ngauri iwe u hone u tshedza tshayo u muvhusi wayo u murangaphanḓa wayo Ndi a livhuwa khotsi vha ṱaḓulu ndi rabela ufhio kana ufhio uri ndi zwifhio zwi mu lemelaho ndi zwifhio zwi mu imaho phanḓa ndi zwifhio zwi mu tshenyaho ndi ndamuelo yau nga vhuhulu ha tshilidzi tshau kha mu swikelele vhuḓi hau vhu ṱavhe sa tshedza tsha ḓuvha kha vhutshilo hawe nga dzina ḽa yesu hanefho na vha hone arali vha sathu dzhia yesu sa mutshidzi ngori a huna tshine tsha vha nṱha ha u tshidziwa ha muya wa muthu vha nga vha na thundu yoṱhe ḽino shango vha vha na zwoṱhe zwine zwa pfhi zwi a tamusa zwa ḽino shango mara arali vhone vha songo begwa hafho a vha thu ita tshithu tshithu tshihulwane ndi u bebiwa hafho nikodemo u vhuya tea vhusiku kha yesu ngori hayo mafhungo a vha tshi khou zwi pfha zwo ri mafhungo e murena yesu a amba hei a khou mu philiphitha ha khou mu eḓedzani a vhudzisa murena yesu uri nṋe ndo rali ndi mukalaha zwi nga dovha zwa konadzea hani na uri ndi bebiwovho nga huswa ngori yesu a vha amba nga mafhungo o bebwaho a mu vhudza uri wa sa bebiwa zwi bva muyani na maḓini muso na mudzimu nga si dzhene muthu u tea uri a begwe hafhu nga huswa begwe nga huswa ipfi ḽa mudzimu hafhaḽa kha varoma chapter 10 eh, eh, eh, ḽi amba zwa uri muthu u tenda nga mbilu a tshi khou tenda uri mudzimu mu mu funa ndi ngazwo vho rumela yesu uri a ḓe a ri fela a bula nga mulomo uri yesu ndi murwa wa mudzimu ndi ene mutshidzi a tshidzaho vhafu a mu humbela uri yesu dzhena mbiluni yanga u vhe mutshidzi wanga vha tshidzimu vhone vha tshi tenda uri yesu ndi murwa wa mudzimu vha bula uri nga ngoho yesu ndi murwa wa mudzimu vha mu humbela uri a dzhene mbiluni yavho vha tshi zwa vhabebi hafho nga huswa so ndi khou ri arali vha sathu ṱanganedza yeso vha tshi khou nṋe ndi khou sokou ḓitshilela hayo mafhungo nda sathu a pfha nga nḓila heyi ṱanganedza yeso a si dzhena kereke ṱanganedza yeso a si lovhedziwe ndi u vha na vhushaka naye nga u tou zwi tenda nga mbilu wa zwi bula nga mulomo hu funa u vha na u tenda ha vha na u bula a vha tou rabeliwa vhone vhone muṋe vha tou bula vha ri yeso ndi ya u ṱoḓa iḓa u vhe mutshidzi wa vhutshilo hanga ndo ri vha tshi ḓo begwa nga huswa arali vha tshi khou ri ndi khou tama u ṱanganedza mure na yesu kana kha musi vha vha mutendi a swikona vha humela murahu mudzimu a thu vala nḓila vha a kona u vhuya khae vha ri mure na yesu ndi vhuya zwanḓani zwau ntshidze u mphuluse ndi bve hafha lufuni ndi ḓe vhutshiloni kha vha ndi rabela navho kha vha ri mudzimu khotsi ndi a vha livhuwa uri na nṋe vho pfuna Yesu a tshi fa tshifhambanoni, o vha a tshi khou fela na nṋe uri ṋamusi ndi tshi tenda uri ndi murwa wa Mudzimu we a ḓa shangoni a vha ngwani ya Mudzimu yo hwalaho zwivhi zwa shango ḽoṱhe, ndi tshi bula nga mulomo wanga uri Yesu Kristo ndi vha Mutshidzi wanga, ndi tshidziwe. na zwino ndi ri murena yesu ndi a vha ṱanganedza kha vhutshilo hanga kha vha vhe mutshidzi wanga na murena wanga ndi ṱanganedza u tshila tshoṱhe ndi ṱanganedza u begwa nga huswa ndi ṱanganedza u vha tshivhunja tshiswa ndi a livhuwa uri ndo tshidziwa ndi ṅwana wa mudzimu nga dzina ḽa yesu khristo ndi a vha rabelela tshilidzi tsha murena yesu khristo kha tshivhe kha vhangandana muya mukhethwa kha vha ḓadze lwa vha ḓadza a vhe mufunzi wavho a vha dededze a vha livhise kha nḓila dzoṱhe dza mafhungo maḓifha fhungo ḽa kristo ḽi fhaṱele kha vholo khou pfumisa nḓilani dzavho dzoṱhe tshedza tsha murena tshi vhone tshele kha vha tonde a vha ita nga vhuthu nga yesu kristo mutshidzi Vhea luhura lwa tsireledzo ya malofha a Murena Yesu Kristo u mona navho. Zwoṱhe, masamba oṱhe a vhe o livhanyiwa nao, o khaukwa khavho, vhone vha tshivhumbwa tshiswa, vha ṅwana wa Mudzimu, Dzina ḽa maanḓa ḽa Murena Jesu. Malwadze na maṱungu ha zwi tshe na vhudzulo khavho, ngauri muvhili wavho ndi thembele ya Mudzimu a tshilao. kha yo a fholaho mihumbuloni a fholaho muvhilini nga dzina ḽa maanḓa ḽa murena yesu tsireledzo ya murena kha ivhe kha vhona muṱa wavho zwi vha nakele vha tshi bva na musi vha tshi dzhena zwine vha fara ngazwo na zwine vha elekanya nga muhumbulo phatshedzo ya murena kha ivhe khazwo kha vhe na tshilidzi tshi vha eḓanaho nga dzina ḽa yesu kristo amen